O'r amser i bori drwy papurau dydd Sul, nawr dyma Tara Bethan, Ems Davies a Malcolm Allen! Croeso aton ni. Diolch, mae'n neis bod nôl. Ti'n edrych yn dwym neis fan'na gyda dy sgidiau. O, mae'n oer yn Llansannan, sdi, a'r eira fyny i fan hyn, so. Nes di gerdded yma, do?
Do, do, hence the boot. Ga'i jyst deud, mam wnaeth hein! Dyna pam ti 'di dwyn hein nawr, dydd eira bore 'ma 'di dwyn.
Naddo! Mam wnaeth hein, maen nhw'n fatha biker boots o dano, dach chi'n gweld grips call ar gyfer yr eira? Call. A wedyn chi sticio'r yy... Ble yw? Gin Paul y Bear. Hmm. 'Na ni. Dim un go iawn. Dyna ni rwy'n teimlo.
Taro Bethan nawr ni'n ddechre gyda ti yy stori am... Ia. ...yy blant yn ca'l mobile phones. Ia dwi'm yn me'wl bo' hynna'n beth drwg ma' hannar o... Ni'n sôn am blant ifanc nawr on'd 'yn ni? Ia rhwng pump a naw ma' hannar onyn nw... Be'? ...ym Mhrydain efo ffôn ond ma'n beth da o ran t'o' ma' dy rieni di'n ga'l gallu tsiecio fyny lle wt ti a Os ti'n mynd i fod yn hwyr adra, t'o' ma' jyst yn syniad da. Ond yr unig beth ydi 374 miliwn o bunnoedd nath ga'l 'i wario flwyddyn dwytha yym gin rieni yn talu ffôn bills i plant. A pethe fatha lawrlwytho tôn i'ch ffôn a pethe fel 'a ydi... Ei o' wnna'n Gymraeg dda doedd? Dwi 'di bod yn practisio wnna. Da iawn ta.
Yym ia so ma' hynna bach yn yy ddim yn iawn dydi? On' ma'r plant 'ma'n trin n'w fel tegane 'te. Wel ie dyna ydi o rili mewn ffordd 'di o ddim 'di o ddim yn yn ca'l 'i wsio fel ffôn 'dyn n'w ddim rili'n cysylltu efo rhieni ma' siŵr achos ma' n'w rhy brysur yn chwara. Pryd ges di ffôn symudol am y tro cynta?
Pan o'n i'n bedwar.
Na. Na na na o'n i tua tair ar ddeg dwi me'wl ond o'n i ffwr yn gweithio lot ar y pryd so yy dyna nid yn excuse i a do'n i'm f- t'wod dwi 'di dwi dall' dal ddim yn dall' y petha ringtones 'ma so dwi dwi'n safio yn arian yn gall ar y ffôn jyst siarad efo bobol 'de. Ems pryd ges di mobile am y tro cynta? Bo un ar ddeg dwi me'wl. Un ar ddeg? Ie fatha ond o' powb fatha O mêt sy'n ca- yy gath o'r lliw cynta t'o' be' dwi feddwl ond... Ie. ...do'dd o'm rili'n lliw odd o jyst fatha graphics. Ie. Ddim yn dda iawn eitha waw cŵl a stwff. Ond rili do'm yn dda iawn. Oce Marks pryd ges di un am y tro gynta? O dwi 'pyn bach hŷn na 'i'n cofio felly deg oed o'n i. Na o'n i'n tua ugain oed pan gesh i un. Ti'n gallu byw heb dy ffôn symudol Marks? Na dim o gwbwl ond dwi'n colli n'w bob wythnos dyna 'di'r unig broblem gynno fi. O ie malu 'no bellach.
Oce Ems newn ni symud mlan i ti nawr stori am Gavin and Stacey. Definate. Ti'n ffan? Dwi yn ffan nhw, dwi 'di bod yn watsio nhw yym dros y 'Dolig 'ma... Ie. ...ac yy ma' 'di bod yn tsirio fi fyny tan bod hi'n oer tu allan a ballu. Ond yy ie ma' nhw'n gorffen nawr so yy kind of yn disappointed efo hynna. Ie. Ond ma' 'na Facebook group efo mil yy can mil drosodd... Can mil o bobol reit. ...'di joinio fo yym i drio g- ca'l o dal i fynd which sy'n grêt ond

Ond ma' 'na gymaint o wyneba o fel pobol y cwm a ballu fel sa chdi'n teimlo'n ran onno fo dw't achos ti'n cofio n'w o fel 'stalwm. Ia. So dwi wrth fy modd efo fo ma'n briliant a ma' ma' fatha ma' bob llinell onno fo'n punchline heb i chdi sylwi. Hmm. Math o beth on' ma' jyst mor gynas dydi? Sgrifennu clyfar. Marks ti'n ffan? Wel ydw i yn a eitha 'di bod mor oer dros y Nadolig 'de ac dim eira lawr yn y Barri. O.
Na.
Dim o gwbwl 'de. Ond na na ma' nw'n wych. Na. Ma' nw'n neud Christmas special so. Ti'n meddwl newn nw?

Sarah yn y pythefnos dwytha ma'n ddistaw bach i lawr yn Gastell-nedd yn y swyddfa lawr yna a ma' nw'n ca'l parti mawr yn y Celtic yn Gasnewydd yn yr ha'. Ie. Yym ond t'mod dwi'n ffrind agos iddo fo ond mae'n hawdd gweld ŵan dydw i'm yn fêt agos iddo fo oherwydd ges i'm ges i'm gwadd i fynd yno. Ti 'di siomi yndwyt?
O wel dwi 'di siomi do ond t'mo mae o'n mynd o nerth i nerth mae hynna'n mwy bwysig na'm byd a ma'r ddau 'nyn nhw'n hapus. Come on John!
Go on John! Come on John! Brwsio well ar John, newyddion grêt fanna i John Hartson. Ond stori sy ar y papure i gyd, yr eira. Mae 'di bod yn bwrw eira. Chi 'di chi 'di sylwi? Na.
Wel o' 'na fwy o symud yn dyn eira yn rar fi bore 'ma yn tŷ mam nag oedd arna fi i ddod lawr i fan hyn. O's o'dd lot o eira te? Lle... Wel yndi, mae mae rhewi 'wan, dyna 'di peth de. Ie. Dydy... Mae'r eira 'di stopio do' lawr on' mae'n rhewi rŵan a mae'n... Ie mae fod yn eira heddiw tho dydi? Ydi, mae fod.
Lle mae o? Yndi. Ond ni fod mynd lawr i Gaerdydd ydyn ni? Wel 'dan ni fod yndydan ond dwi'm yn gw'o' os 'di wnna mynd i ddigwydd efo'r e- achos 'dan ni mynd i ddreifio mewn i'r eira o wel dyna o' mam yn ddeud. Mae mae mae'n gwylio lot o'r tywydd.
Ems ti 'di seiclo yn yr eira 'ma? Dwi'n neud bach ie bach yn... Wyt ti? ...o bach yn scary ag yn boncyrs a... Nath o ddim bore 'ma nesh i weld o gynno fi dacsi efo'i feic. Na.
Alright 'te felly dyna ni yy mwy gan y tri yma nes ymlan.